Itamo ni kare dong oromo ni co kodok oywe giweko cente gang, mon dok ogamo kenyo guter anyim? An ki tung bota anongo ni pe pore. Pe pore pingo?
Pe pore pien ni i caa ni wegiwa weng dong gibangeo. Like as in eh, mm. ibi nongo ni omego tye ayele ki biacarane, wego obino ni mi acene. En be yabo dukan, cene dukan weng tingo kono in latin tye cat nyo in megi tye cat cene eoni. Ka one caa pia aryo pia adek tingo cero kiri kwe mm. ite kong. Ma in dong in mego ka in idonga ka in itye stranded ni ngo ngo akonyo cene eoni no kono Mon gang aye okwanyo cene enoni pe pore. Twero pa mon pud tye. Twero pa mon pud peke.
Twero pa mon peke, twero pa mon tye. Mon peke, twero pa mon pe wek wany lok ada. Ka ni ngo twero pa mon tye, at least ngo moni neno ni a dako pa ngali nyuto i kin dano. Ea pe nyuto olu. Man tami tye ni ngo bot co ma dong gitamo ni myero ko dong giywe. Mon dong gidoko kwanyo kenyo. Aa noni co ma dong gitime ni gimiyo aywe-ni laa moni owacci ni kilwongo ni gipoko loro got-to. An ki i poto alwongi ni gutok cek. Wek awac lok ada, an eno timme i koma ma ican tye gangwa. Won latin eno oryema ki ic me cabia acel ma ican tye ayinyo ni latin tye kwene. Ento pe dong par ni iye can ceo-ni wek an awac ni gin weng gutok cek. Kono apenyi manok mo. wangeyo ni watye ki lumegiwa mogo matino, watye ki lutino anyira ma pud tino ma i anyim myero ginong co. Ibiminigi tam me kong inen co ma a i tung kwene?
Like in le- in leb mono wacci ni you have your choice. You have the right to choose. So, myero itye ki twero me yero ngo ngo ma in imito. Gin tye ki twero, ento pol kare tamo co mabeco-ni gia i tung kwene? Co mabeco Lubanga aye miyo.

ka anongo cene, wa pyerabic bimiya wa i nino abiro nyo aboro ento wumiya cene mogo miya alip pyeraryo i kom dwe acel-li, jwi nongo dano myero ocam, cabun pe gin ma dong atimo awilo omo me miya abic alwoko ki bongo mukene walwokki kwede pien dong pe atwero wilo cabun me alip acel kong cabun obed alip acel imiya aryo pe dong atwero wille. Ento, mama apenyi kong, itamo ni mon opore? Ni mon dong kit ma dong mon gicore te ni dong rom aroma, gin weng gikato ka yele-ni. Itamo ni myero dong gicak pokone apoka ni, 'A, cabit eni laco dok kong owek cen ecam, cabit anyen dako dok kong otim kumeno. Itamo ni opore? Opore ka nongo gamente ye wa i nut ma gipoko apoka. Ento wan i gang kany we Pi romo wa lok i ot-ni opoke apoka-ni, wuyiti ibutu woko, an dong abuto woko cok ki ngwec. Ma myero kit anaka yam con, wan angeyo ni co aye myero bed ta weko jami cam, cene cam, jami mukene matino tino-ni weng wangeyo ni co aye myero bed ta yelle ni famili ma mege ocamu. Dong lokke-o. Olokkeo, co kite tye ki cene ijebane in inoni oa kamoni odugu obuto mot nongo kare nongo dong ocamo kamoni otel nyo okwano nongo owil kimoni ocamo latin dong nongo tye koko iwir nen in wangi ibino iyenyo kimoni ice itiyo lece lece ka kimiyi alip adek mo en ibino kwede icuk alip adek-ki cung pe iromo wa wil gimo keken icuk kany. Nen, wa lacer weng wile rac, wa ngo weng wile rac, moko kwon alip angwen i miya abic kilo acel, pi romo wa kwon, wadok i gwanna, wati i camo gwanna, myero iwil bene alip angwen ka weko oromo ateda. Nen, co dugu lunywawe ma ka twero-nu myero ocit ogang, en aye dong pe cite, pien dong inywalo lutino madongo. Mukene dong tic romo wiya, imaro ta, itimo ngo, apar romo bene dong bedo kede ki gang, an dong ka twere kong lok eni ka nongo gamente konyowa wa iko kony mon ya, man kicoyo nyingwa ni oo gico gin icim kono ya, kicwalo cene mogo idye dano icim. Mega be pe gicwalo angiyo jwi peke pa jo mukene awinyo gicwalo alip mia mia i cimgi mega be pe ci ya dong wang we myero nino mukene be pa cal dong pe adok gangi aye awangi dok. Ok, kadi apeny tammi, kekeni ni gipenyo in. Ci ni imi tamgi mon luwediwu. Itamo gucako weko ciling adi adi dong gang kita dong olakke odwogo mon aye weko cen i gangi.
Mon luwediwa amigi tam en wan eni ka ni wawek cen i gang mi peke bene oya wabino wayinyo ayinya wawil ki jami mabe weng ka wadok gang be jami eni be pe romo wayengo me kong. Kwenani tye ningo bot co ma dong gitamo ni wun aye myero cak weko cen icam gang?
co en ma wan watye kede ni mukene gire ber ineno bene nongo tye kelo jami it dako ne eo calo mega ni wee peke ya peke an ayingo
jui dok piny oru pwoyo matek.